Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбызның якшәмбе чыгарылышы һәм микрофон алдында сезне бик тә хөрмәт итүче журналист Мәсим Акмал.

Әхәт абый, без әйтик мәктәптә укып йөргән чагында синең иң беренче син дип әйтәм инде ачуланма ярыймы чөнки син дип фәкать шулай гына ул сез дип дәшү э, бик ерак булган кешеләргә әйтәләр мөнәсәбәтләре ераграк булган кешегә аерып кую именно аерып кую ничектер нитү татар син дип сөйләшә ул якын итеп син дип дәшә дип әйтә шуңа күрә син дип дәшү менә
кулайрак булар әхәт абый сине якын итеп Син дип дәшеп башлап китик әле тапшыруыбызны. Зур иҗат юлы узган бер әдип каршысында утырам бүгенге көндә. Син безне яшүсмер вакытта шактый елаткан кеше. Гадәттә бит шигырь укып елыйлар. Әйе, күздән яшь китерә.
Ә синең менә Әҗәт дигән хикәяңне укыганда, без инде аны авыл кибетеннән алып кайтып, синең иң беренче шушы китабыңны алып укыган идек. Бүтәннәргә күрсәтергә тырышмыйча гына елаган чакларым әле дә бүгенгедәй истә.

Шулай иттереп киткән әйбер, ә проза ул, әлбәттә, соңрак килә. Ләкин әнә шул шигырьләр язудан башланадыр инде ул әдәбиятка килеп керү. Шунсыз булмый ул. Әҗәт дигән хикәяне мин аны язган идем студент чакта ук. Ләкин аннары тагын бер тапкыр карап чыгып, яшьлинчеда эшләгән идем, өч елдан соң мин аны халыкка тәкъдим иттем. Гази ага Кашшаф дигән кеше бар иде безнең. Журналистикада укыганда университетта безнең ул Мине үзенә үз канаты астына алган кеше иде ул. Зур язучы бит инде Гази Кашап. Мин аңар укырга бирмәдем бернәрсәмне дә, хикәяләрне, әдәби әйберләрне. Шулай дип әйтәләр, нигә син матбугатта игълан итмисең? Миңа бир, мин үзем кертеп бирермен, бастырабыз, дип сөйләгән. Ул шулай салмак кына итеп сөйли иде. Мин бирмәдем. Аннары соң.

Күтәреп алып чыккан иде аны. Казан утларында чыккач китте, аннары Казаннан читкә китте ул, Мәскәүдә чыкты ул, бик зур итеп. Яшь язучыларның алтынчы бөтенсоюз киңәшмәсе узган иде Мәскәүдә. Шунда мин шушы хикәяне, аннары Кояшның салкын чагы һәм ике повесть, Язлар моңы, аннары Яра повестеның подстрочный, сүзгә-сүз тәрҗемәләрен алып барган идем. Ни хикмәт, шундагы секция мине шунда ук, СССР Язучылар союзына тәкъдим итеп һәм шуны Сергей Михалков соңгы йомгаклау сүзендә шагыйрьләр бөтенесе 300 дә ничә яшь язучан да игълан итте, биш кешене СССР Язучылар союзына тәкъдим ителде дип әйтеп, билетларыгызны барып төшеп ала аласыз дип. Әле ул вакытта китабым юк иде. Миңа ул вакытта җигерме биш яшь. Бу искәрмәдән авышма була инде. Гаҗәп инде. Мин аны Гариф абыйларга да кайткач әйтмәдем, билет алмадым, бармадым. Чөнки бер әрмән язучысы бар иде, минем шикелле яшь. Әхәт ди, Давай не будем обольщаться, пускай нас свои берут, ди, в союз писателей, ди. Минем дә шуннан җанга корт керде, үзебезнекеләр арса бит инде әйбәтрәк була. Читтән ул килмешәк шикелле булып кайтасың үзеңнең туганнарың җанына монда, язучылар җанына. Яхшы түгел дип, шуннан китап булып чыкканнан соң, бер китап белән мине язучылар союзына кабул иткәннәр иде. Һәм ул сирәк күренеш иде ул заманда. Шушы китапны уку үстек инде без дөресен әйткән чагында. Шулай дип әйтәләр. Әйе, менә һәм кызык. Һәр буынның үзенең бер кумирлары була. Кумир дип әйтәләр бит инде. Ул, ягъни, рухи абыйсы. Әйе. Син безнең рухи абый булдың. Ә нәрсә белән җәлеп иттең? Менә ансын мин аңлый алмыйм. Ниндидер бер яңалык бар икәнен дә беләм. Әйтик, безнең сиңа чаклы булган әдәбияткә охшамаган бер яңалыгың бар. Мин инде теге әдәбият белгече булмагач аны әйтә алмыйм. Ә нәрсә ул, үзең ничек дип уйлыйсың? Мин дә әйтә алмыйм аны. Менә хәзер кинәт минем исемә төште. Мөдәррис Әгъләмов минем хакта бер язып чыккан иде, Аңлап була, аңлатып булмый, дип, минем иҗатым турында. Шулай дип әйтә иде, ди, Хәсән Туфан, ди. Күрәсең, менә шул инде ул, аңлап була, аңлатып булмый. Аңлатып булмый дигәннән, кат-кат укып аңлый торган язучылар бар. Аның һәр җөмләсен аңлау өчен Кат-кат укырга кирәк, әле анда да аңлап буламы-юкмы анысы да икеле. Ләкин Әхәт Гафарның бит кат-кат укый кирәк түгел. Хактан да кайры вакытны аңлашылып та җитмәгән кебек имет, ике тапкыр икең тигез була дүрт кенә түгел бит инде җөмләләрең синең. Ләкин шул ук вакытта икенче тапкыр укып торасы түгел, ул ничектер үзеннән үзе бер теге шигырь кебек, җыр кебек күңелгә кереп бара. Күңел белән аңлап барасың, менә кызык хәл. Ул, күрәсең, кешенең язмышын күрсәтүдәндер, күрсәтә белүдәндер. Мин күп укыдым, кешенең психологиясе турында, холык-фигыле турында. Аннар соң, былай бит инде ул. Мин аны тормыштан язган шикелле, ниндидер үзем күреп үскән әбиләр, әниләр, менә шундыйларның җыелма бер образы шикелле әйбер инде ул. Шуңа күрә ул, бәлки, ышандыру көче бик Катгый булган дип әйтимме, мин укучыларга көчләп такмыйм бит бернәрсәне дә ген. Шушы әби кешенең, әби дип әйтик инде, ул вакытта ул җитмешенче еллар. Әҗәт турында сүз барамы? Әйе, әҗәт хикәясе турында. Шул заманны сурәтләгән әйберләр. Күрәсең, гадилектә нәрсә дип әйтәләр әле? Даһилык.
Даһилык дип әйтәләр, ну, ну, мин үземне даһи дип әйтергә кыенсынам. Шул ук вакытта артык гади булып та язучыга килешеп бетми ул. Мин кайбер чакны шулай итеп язгалыйм. Кыска җөмләләр, гыйбарәләр, диалоглар кыска-кыска. Кешенеке шикелле минем э, өчәр, дүртәр җөмләдән торган диалоглар бик сирәк була. Тормышта бит кешеләр, әйе, бар дип, менә шулай итеп, кыска гына итеп сөйләшәләр. Шул ук вакытта мин китереп кертәм Махсус рәвештә ул озын-озын җөмләләр дәген. Ул әдәби алым үзенә күрә бер. Ул минеке генә түгел. Аны дөнья язучылары күп кулланган шундый. Кыска җөмләләр арасына озын җөмләләр. Озын җөмләне укыгач, кыскага күчкәч, укучы җал итеп ала, күзе дә җал итә, җаны да җал итеп ала. Кабул итүе дә көчәеп китә. Әхәт абый, менә кемгә ничектер, минем өчен инде менә син әйткән Чын мәгънәсендә Әхәтгафар өлгереп җиткән. Оста сугышчы, кылыч уйнаткан кебек кенә иттереп, каләм уйнаткан Әхәтгафарны мин инде, әлбәттә, үзем Богау романында күрдем. Богау романы ул классик әсәр, Әхәт абый, һәм инде аны менә укыган кешеләр хактан да шулай дип әйтәләр име. Әхәтгафарның, миңа калса, иң биек ноктасы сыман тоела миңа. Мин мондый сүзне беренче тапкыр ишетүем. Яшерен батырын түгел. Кызык әңгәмәдәш син. Богау романы минем өченче роман бит инде ул. Әйе. Беренчесе Бодай бөртеге һәм Тегермән ташы, икенчесе Олы юлның тузаны, Богау романы өченчесе һәм алар менә шушы Тукай премиясенә дип тәкъдим ителде инде. Хикәяләр шунда китаплар белән бергә. Богау романы ул бер рух белән язылган әйбер. 90 нчы еллар турында сүз бара. Ә 90 нчы елларда бит инде безнең илдә мәхшәр иде. Ана улны, ата кызны белми торган мәхшәр. Шуны әдәбиятта чагылдыру килеп чыккан иде минем уемда. Шул җырларда уйлап, мин аны машинкада яздым. Беренче тапкыр үз гомеремдә мин кулдан язам бөтен әйберләрен. Беренче тапкыр машинкада яздым моны. Өлгергән булган күрәсең. Ул әнә шул 90 нчы елларга, бүгенге көндә баранда, Пародия ул, сатира, көлү, каһкаһәләп көлү үз-үзебездән. Башта болай итеп башлана бит, Шүрәлеләр корылтайга җыела, Тукайның шүрәлеләре дигән шикелле. Һәм алар бер яшь шүрәлене иң югары җәзага хөкем итәләр. Адәми зат буласың, аның да сәвитләр дигән кавемнән буласың, дип әйтеп. Бу аларча иң зур җәза санала. Ни өчен? Чөнки Совет заманында кешеләрне юкка көлдереп үстерделәрме? Киләчәк менә шундый булыр, киләчәк якты дип әйтеп көләләр иде бит инде кешедән, халыктан. Ә бу шүрәле кешене кытыкламый, кытыклаудан туктый. Шуның өчен җәза. Аннары соң шүрәле курку хисен югалта. Шуның өчен моны совет кешесе буласың дип совет кешеләре арасына җибәрәләр. Әйтик, Бер авылга. Ә Ибрайны Шүрәле итәләр авылдагы. Урыннарын алыштыралар. Бу дөнья әдәбиятындагы классик алым, урыннарын алыштыру. Менә шуннан соң Ибрай дигән кеше, гомере буе колхозда эшләп чиләнгән кеше, Шүрәле булып йөри. Ә Шүрәле Совет кешесе булып йөри. Аның да татар дигәне, аның да авылда үсә торган татар. Андагы җаза бирәләр име шүрәлегә. Андагы көлкеләр.
Кешегә биргә акча юк. Халыкны көлдерер өчен авылдан шул исәптән шүрәле дә адәм изот кыяфәтенә керә бит инде. Көлдерер өчен халыкны бушлай шүрәле балетын карарга китәләр, күмәкләштереп. Анда шүрәле шакката, ничек инде? Чыгып сөйли ул ахырдан сәхнәгә менеп. Ибрай ителгән Шүрәле. Әйе. Сездән бит көләләр, без шүрәлеләр мондый түгел. Сезнең үзегезнең бармакларыгызны түгел, муеныгыздан кыстырып калдырганнар, менә сезнең хөкүмәтегез, дип әйтеп сөйли. Әхәт абый, менә бездә бит инде кайбер юморчылар, юмор яза торган кешеләр дип әйтик инде, җыелышалар да, татарда юмор бармы, юкмы дип бәхәс кубаралар, әйме? Кызык кына бәхәс килеп чыга аларның, үзе бер юмор килеп чыга. Юморчылар юмор бармы, юкмы дип сөйләшәләр, әйме? Ә бит менә шушы богауны, мин һаман шул богауга әйләнеп кайтам инде, һәрбер битен алып карасаң, ул аерым мөстәкыйль бер юмор әсәре. Ә Хатабый, синең үзеңә генә хас телең, андый тел беркемдә юк бүтән татар әдәбиятында. Үзеңә генә хас теге фикер әйтү ысулың, менә шулар бөтенесе-бөтенесе бергә җыелышып, укмашып, Кабатланмас әсәрләр барлыкка китерәләр. Әсәр эчендә әсәр. Ягъни Богау романы үзләре аерым-аерым әсәрләр һәм алар бик тә кызыклы юмористик әсәрләр. Ләкин менә шушы юмористик әсәрләрне ту. Алар бик нык оешкан. Оешкан, әйе. Алар бер-берсен тулыландырып торалар. Ялганып эченә кереп, әйе. Аларның берсен алсаң, икенчесе аның Шулай, анысы инде шулай. аңлашылмаска мөмкин. Әйе, ләкин шушы Кызыкларны укып барган чагында инде елыйсы да килә башлый. Эх, хикмәт. Ни өчен дигәндә, бу син язган Шүрәлеләрнең язмышының төбендә, әлбәттә, зур фаҗига, трагедия ята. Бу әсәр турында әле киләчәктә, миңа калса, фикер әйтелер һәм ул үзенең зур бәясен алыр кебек тоела. Аны бер заманны шулай дип әйттеләр дә инде. Дөнья әдәбиятында шундый әсәрләр була, әйтик, Сто лет одиночества Габриэль Маркес.
Габриэль Маркесның Аргентина язучысы. Аннар соң Мастер и Маргарита Михаил Булгаковныкы. Менә бу да шундый, булмаганны чын итеп күрсәтү һәм шунда тәм табу ул. Мастер и Маргаритада да бит коточкыч көлү бит инде анда системадан. Аннар соң ул роман ниндидер аларда күрәзәлек тә бар. Әйтик, Олы юлның тузаны дигән романда. Зур бер балык анда, язгы ташкын вакытында, умартачыларның иске подвалларына кереп кала, кысылып. Элек Чулманда, Иделдә шундый зур балыклар, әллә ничәшәр тоннага җиткән булган алар, кереп кала. Һәм шуны кешеләр коткарырга телиләр, тегене, умартачы белән аның улы, картлар. Белеп алып, менә район түрәләре, ишетеп белеп, бензопила алып килеп, бүләләр үзләренә, начальствога. Бу. Алдан язылган иде, менә безнең СССРда да шулай зур балык иде бит. Әйе. Жалгыз бер килеп эләкте бер заманны бер нигә дә һәм бүлеп бетерделәр. Минем дә балык тегеләргә түрәрелгә эләкми. Анда васта елга яткан була, өстә тагын бер елга, ике елга янәшә агалар, җир астында һәм җир өстендә. Бездә дә шулай бит ул, тормыш шулай, ике катлы. Эчтә без Советлар Союзы идек, ә аста инде тегендә бүтән җылга ага иде. Советлар Союзына каршымы, аның уңаенамы, шуны сурәтләдем мин. Шуны шартлатып, имеш, аскы суны өскә күтәрәләр дәген, электростанциянең көче күтәрелә. Ә зур җылга шуны хәтле бу кешеләрдән туя, яшәүдән. Аны пычраталар, нитәләр, әнә соңгы балыгын кисеп бетерделәр. Теге шартлаткач атым белән. Җирдә ага торган җылга җир астында ага торган елгага агып китә. Ә безнең балык тәгәрәп-тәгәрәп шунда ләмгә барып җата. Менә Советлар Союзы да нәкъ шулай булды. Беркемгә тимәде, өлешләп бүленде ул, үзләренчә яшәп яталар, ләкин Советлар Союзы юк. Менә шундый күрәзәлекләр бар анда. Әхәт абый, кайтып-кайтып аңларга туры килә шул. Талантлы итеп язылган Классик әсәрне. Ә Достоевскийны шунсыз укып булмый, кайта-кайта укымасаң булмый укып. Әхәт Гафарны да шулай икән. Әхәт абый менә монда Олы юлның тузаны дигән роман турында сүз чыкты. Бу исем ишетелгәч, мин башканы да уйлап куйдым. Безнең халкыбызның Олы юлның тузаны дигән Мәгънәле, йөрәкләргә үтеп керә торган җыры бар бит. Һәм менә шушы халык җырының бер дүрт еллыгы Әхәт Гаффарныкы. Менә аның безнең тыңлаучыларыбыз әле бәлкем белеп тә җиткермиләрдер. Ничек яздың син аны? Ә, шушы китап бит инде, Дәрья башы дигән китапта мин аны эпиграмма итеп куйдым. Ничек яздың син? Син, Нурмансур, шалтырата, ничек инде син ди халык җырын ди Әхәт Гаффар дип чыгардың ди эпиграмма итеп ди. Мәйтәм, Зиннур бәй, ул бит минеке. Шуна сөйләп бирдем. Җыр китапларында бар бит ул, ди. Менә шуны, җыр китапларын карадым, юк андый. Әлмәттә чыгардым мин аны. Чөнки ул олы юлның тузаны безнең халкыбызның кабул кылынмаган шикелле шундый рәсми булмаган гимны ул. Андагы тормыш фәлсәфәсе бит, Таһир Якупов җырлавында аны тыңласаң бит дөньяңны онытасың. Ике генә куплетлы, Шуннан соң беренче куплентны тагын җырлыйлар иде кабатлап. Җыр ике генә куплетлы була алмый бит инде, кыска, бу озын, эпик җыр бит ул. Аның көе генә, музыкасы гына да ни тора бит. Шуннан мин өченчесен яздым аның. Олы юлның бозы. Әлмәттә, яшиселәр алда иде әле дигән повесть язганда, шунда бабай белән онык җырлыйлар аны, бер-берсенә кушылып-кушылып. Үзем мин аны сәхнәләрдә җырлап йөрдем, мәҗлесләрдә, теге дуслар белән күрешкән чакларда. Әкрен-әкрен кереп, артистлар отып алып, моны җырлап киттеләр аны. Хәзер ул халык җыры булып китте. Минеке түгел ул хәзер, минеке дип әйтмәгез. Ярар, әйтмәсбез, ләкин белеп тору кирәк. Әгат абый, әйдә менә шушы җырны тыңлыйк әле бу урында. Без бераз гына тыңлаучыларыбызга ял да биреп алырбыз. Шигырең инде халыкныкы булып торып киткән. Олы юлның тузаны классик белән бергәләп

Эфирда Татарстан дулкынында программасы язучы Әхәт Гафар белән әңгәмәбезне дәвам иттерәбез. Әле генә эфирда халкыбызның олы юлның тузаны дигән җыр яңгырады. Һәм инде Хөрмәтле тыңлаучылар, сез үзегез дә беләсез, Әхәт абый Гафарның да нәкъ шушы исемдәге Олы юлның тузаны дигән романы бар. Без аның белән бүген аның иҗаты, аның әсәрләре турында сүз алып барабыз. Әхәт абый, без инде үзебезнең әңгәмәдә синең ике романыңны телгә алдык. Ә өченчесе? Өченче түгел, беренчесе булып чыга. Ә беренчесе ни әле ул?
Бодай бөртеге һәм тегермән ташы дип атала. Бер заманда бик каты бездә корылык булган иде. 78-нчеме, 79-нчымы җылда, 81-дәме инде. Безнең язучыларны җыеп, мин ул вакытта Казан утлар журналында эшли идем. Районнарга ярдәм итәргә җибәрделәр. Халыкның рухын күтәрергә дип, алар турында язырга дип, миңа Буа районы эләккән иде. Шунда мин баргач, бер мәкалә язган идем, Бодай бөртеге һәм пули дигән. Шуннан роман барлыкка килә башлады, уйлый-уйлый. Адәми затлар һәркайсыбыз бодай бөртекләре дип санасак, без барыбер Ике тегермән ташы арасында эләккән бөртек сыман яшәвебез безнең. Тегендә күк булса, монда җир. Нинди он килеп чыга синнән? Эшкә җарый торган онмы, нинди он? Ул романда Беренче бөтендөнья сугышы заманыннан истәлекләр рәвешендә кереп китә ул сюжетка инде. Туксанынчы елларга кадәр вакыйгалар телгә алына. Бер кеше булган безнең, Иван Иванович Наймушин дигән, социалистик хезмәт герое, Ленин... Шул бая гында мал. Прототипа дип әйтик инде. Ленин премиясе лауреаты, Браски гесын төзегән, Браски шәһәрен, Ус-Илим дигән гидроэлектростанция төзегән һәм шәһәрен төзеткән. Үз илем электр станциясен КПСС үзәк комитетыннан, политбюродан карар чыккан шук төзи башлаган. Бу төзегән өчен генә уже тегендә карар чыгаралар. Шундый кеше була, керәшен татар ул. Мин моны үрнәк итеп алып, исемен, менә шушы кылган гамәлләрен, шушыны татар дөньясына күчердем инде. Иман, Иман улы, Зәйнушин дип, Нәймушин дип алдым инде мин аны. Шулай иттереп үзгәртеп. Менә егерменче елларда ГЭЛРО планы нигезендә бер авылда электростанция төзи ул, су электростанция. Безнең авылда да су электростанция төзеп куйган булганнар. Тирә-як авыллар лампада утыра, чырай яктысында, ә безнең авыл гөлт итеп утыра. Инешкә электростанция төзеп куйганнар. Ат әшнәкләреме?
Менә дигән итеп кичләрен шунда инде. Клублар гөлт итеп торадыр иде. Тегермән эшлидер иде. Җон тегермәне шушы электрдан. Шуны төзиләр, имеш. Шундагы төзелештәге беренче мәһабәтләр алып инде, ә хәзер ул Камгес төзи һәм төзиячәк. Инде керешкәннәр дә булалар атом электр станциясен. Ә мин кабул кылмадым. Ул вакытта электр станция кому алланы дип сүз йөридер инде. Йөридер, я әле карарлар җугыя. Һәм мин романымда яздым аны, алдан күреп. Космостан килгән кешеләр тегене ниндидер нур җибәреп, шырпы татмасы шикеллегә әйләндереп, теге атом электростанциясен үзләре белән алып китәләр, дип язган идем. Берзаманны китап нәшрияты редакторы, бик оста һәм катгый редактор Яхъя абый Хәлитовтан мин Дублтыда яңа роман язып ятам, ял вакытында инде, гаилә белән, хаты килеп төште, Атом электростанция турындагы өлешен романыңнан чыгара алмыйбыз. Җә үзең кыскартасың, җә без кыскартабыз. Кыскартмасаң, романың чыкмый дип. Кыскарттырасың инде. Менә анда да алдан күрү, чәнлек булган. Менә шуннан соң бит инде атом электр станциясе хәзергә бездә тукталып торды, ләкин әле шаукым чыгачак. Әхәт абый, ә ул өлеше тулы килеш басылып чыктымы? Юк. Аннары ул үзеннән үзе онытылды инде. Атом электр станциясе бетте дип уйладык бит инде, төзелеш туктатылды дип уйладык бит инде. Шулай килеп чыкты бит инде.

Бу авыл нинди авыл ул, каян килеп чыккан авыл ул, аның исеме каян килеп чыккан һәм иң мөһиме безнең өчен бүгенге көндә менә шушы Гафарлар нәселе, аның тамырлары кая барып тоташкан. Ни өчен дигәндә, үзенә күрә бер кызыклы күренеш бит инде менә безнең татар дөньясында. Бер гаиләдән өч шушындый иҗат кешесе килеп чыккан име? Әхәт Гафар, иң зур абыйлары, танылган журналист һәм язучы Ринат Гафар, аннары инде менә безнең Үзебезнең Татарстан радиосында эшләүче журналистыбыз Рәкыйп Гаффар. Минем кызым Сөмбел Гаффарова. И, кызыгыз Сөмбел ие.
Нинди тамырдан килә торган нәсел бу, Әхәт абый? Миндә бер дәфтәр саклана.
1955 нче елгы. Ул вакытларда һәр елны бакчаларны, бәрәңге бакчаларын, бәрәңгедән башка әйбер юк бит инде анда, яшелчә бакчасы бар әз генә дә. Үлчәп чыгалар иде аршынлап. Әйе. 25 сотый гына бит инде. Артык булдымы, кисәләр. Я ниндидер штраф чәпәгәннәрдер инде. Шуның дәфтәрендә 555 хуҗалык теркәлгән. 55 нче елда. Бәрәңге утыртып яшәүчеләр дигән сүз. Ә йортлары күбрәк булган бит инде аның. Элеккерәк э, гомумән күбрәк булган, ике мәчете булган ул, өч мәчеттә дип әйтәләр, мәдрәсәсе. Болгар шәһәрен монголлар Басып алганнан соң, туздырганнан соң, безнең авыл кешеләре менә шушы җиргә килеп төпләнгәннәр. Башта рус әшнәге урынына, хәзерге Чулман буенда. Аннары Иван Грозный килгәчә, аннан да куып җибәргәннәр инде. 1336 нчы елда килеп төпләнгән авыл ул безнең. Әле Кече Әшнәк бар, әле Югары Әшнәк бар, Вакыйф Нуруллинның туган авылы. Аннары Мәшләк дигән авыллар бар. Ул таралган менә шулай иттереп. 1236 нчы елда күчеп килгәннәр алар. Бу хакта яздым да мин. Менә шуннан килеп чыккан нәсел инде без. Безнең бабай укымышлы кеше булган. Кушаматыбыз безнең казыйныкылар дип тә әйтәләр иде. Димәк, кемдер безнең казый булып торган кеше бит инде булган. Ә безнең бабай, Гаффар бабай үзе торган җир биләүченең урыс авылына Идарә итүчесе, управляющий булып торган инде. Әтиебезнең сугышта йөреп кайткан, хәтер яраланып инде, кулы яраланып. Гомумән сәламәтлеге, шуңа күрә 56 нчы яшендә ул вафат булган иде. Әни гомере буе колхозчы инде. Бездә белемгә омтылыш безнең авылда. Мәдрәсәләр булган, аннары э, җиде еллык мәктәп, урта мәктәп булган әле. Аннары ул э, янгач сугыш вакытында бабай җиде еллыкка калган. Без инде шуннан соң Олы Солтан дигән авылга Җырып укыганнар элек без инде интернатта торып укыдык. Ул Олы Солтан авылына килгән 12 авылдан тирә күрше шулай дип беләм. Бөтенесе килми бит укырга. Сигезенче, тугызынчы, унынчы катка. Теге бу авыллардагы укучыларның каймаклары. Бик яхшы билгеләренә укучылар гына җыелышкан анда. Ә безнең укытучылар шундый көчле укытучылар, тик мәгеңнә Олы Солтан урта мәктәбенә саный китсәң, Рауза Хәйретдинова дигән артистка безнең, Равил Шәрәфиев, Хәлим абый Җәләйләр, Вакыйф Нуруллин, Кадыйр Сибгатуллин, Роберт Әхмәтҗанов, Сәет Шәкүровләр, Рәшит Гарипов, менә шундый кешеләр укыган бездә. Барысы җигермеләп язучы чыксын инде бер мәктәптән. Журналистлар име? Журналистлар әле, Госман Гомәр кебек. Безнең авылдан гына да Ринат Гафар санап чыгарга ни, әллә 19 журналист чыккан. Ләкин бөтенесе журналист түгел инде, бу төрле тармакка таркалган аннан соң. Без генә әзрәк патриот булып калганбыз шунда. Әхәт абый, менә патриот дигәннән, Синең тормышыңда, иҗат юлыңда бер әйбер тагын бик нык сокландыра, бернәрсәгә дә битараф булмавың. Язучы беркайчан да, әлбәттә, битараф була алмый, ләкин әле менә көне, сәгате белән үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү, шулай ук ул үзенә күрә бер батырлык һәм тырышлык таләп итә торган әйбер бит. Нинди генә вакыйгалар килеп чыкса да, нинди генә хәлләр булса да, син һәрвакыт матбугатта үзеңнең фикереңне әйтеп, публицист буларак бу очракта, Катнашып килдең. Менә әйтик инде, Әфганстанда сугышкан, Әфганстанда һәлак булган егетләребез турындагы язганнарың шушының бер якты мисалы дип әйтер идем. Киң масштабтагы әсәрләр язу белән бергә шушындый эшләр башкару, ул әлбәттә вакыт сорый торган һәм энергия сорый торган эшләр бит инде. Былтыр

мәкаләләр, памфлетлар анда. Аларның һәркайсы басылган газеталарда. Әле күпмесе чыкмый калды. Бөтенесен биреп бетереп булмый, сыйдырып бетереп булмый бит инде. Юрганга карап аягыңны сузасың диләр. Бүленгән акчасына карап шулай иттереп чыга. Һәм шунда мин махсус керттем аны тагын. Әфганстанда булган сугышта безнең Татарстаннан киткән вәкилләр турында аларның әнкәйләре, аталарыннан килгән хатлар, аларның язмышлары һәм исемлеген тагын бирдем. 257 кеше һәлак булган, һәлак ителгән э, безнең солдатларның, офицерларның. Ул вакытта мин аны китап итеп чыгарганда, яза башлаганда да Советлар Союзында бер китап чыккан иде. Ул Правда корреспондентлары Тимур Гайдар белән Аркадий Колесников дигәннең калын гына шушы Әфганстан турындагы китабы. Ләкин алар бөтенесен аклап язганнар иде инде. коммунистларча итеп язылган иде. Ә мин яздым менә шушы фаҗигасен, кайгы-хәсрәт, моның коточкыч җинаять икәнлеген әйтеп язган идем. Хикмәт шулы бит чыкты. Гәзитләрдә чыгып барды. Аерым китап итеп чыгардылар. Беркем абеллит та теге цензурада туктатмады мине ни өчендер. Гаҗәп ул. Соралып торгандыр шулай иттереп. Аннан соң Светлана Алексеевич дигән белорус язучысы, э, хатын-кыз ул, ул да язган китап. Ул Белоруссиядән барып һәлак булганнарның әнкәләре турында, аларның язмышлары аша биргән. Светлана Алексеевичның шушы китабы да кереп, Нобель премиясе алды. Хикмәт. Безнеке әнә үзебездә генә калды инде. Бу коточкыч җинаять сугышы икәнлеген менә беренче итеп мин аны керештем. Аны язмыйча булдыра алмый идем мин. Аннан соң инде бездә бит әнә теге референдумлар китте, декларацияләр, халык Татарстанда кем яшә, кайсы милләттән булуы карамастан, безнең декларацияне, референдумны яклап, суверенитетны яклап һәм без шуңар өлеш кертүем белән мин үземне бәхетле дип саныйм, чөнки памфлетлар язып барадыр им мин. Көн кадагына ул. Әхәт абый, менә безнең журналист булырга укучы яшьләребез бар бит инде име. Менә аларга синең газеталарда басылып чыккан мәкаләләреңне алып бер кат укып чыгарга кирәк миңа калса. Бу, журналистиканың бик тә үзенчәлекле һәм кызыклы бер төре. Памфлетларны әйтмим дә әле мин. Гап-гади, әйтик инде, бер мәкаләсе, ни дә булса көндәлек мәкаләсе, әдәби әсәр укыган кебек укыладыр иде. Менә бу китапта да, дүртенче томда, намус хөкеменә чакырам дигән әйбер бар. Әйе. Берзаманны, 45 нче ел, Тулды микән Бөек Җиңү инде безнең фашист Германиясен? Владимир Карпов, СССР Язучылар союзының идарәсенең рәисе, Советлар Союзы Герое. Бу мәкаләсендә кертке алган украиннар теге легионнар Власовның рус азат итү армияләр исемлегенә атап киткән татар легионындагы безнең җәлилчеләрне, гайнан кормашчыларны. Әй ачуым килеп, менә мин намус хөкеменә чакырам дип, ничек сез шулай яза алдыгыз дип. Үзе теләп әсирлеккә бирелгән татар булмаган, татар халкы аны белми. Киресенчә, Петр Гаврилов аны керәшен кешесе, Брест крепости герое. Газинур Гафиятуллиннан ал, Александр Матросов, Мөхәммәтҗановны алып кара. Хыянәтчеләр юк бит бездә. Һәм була ла Язып алмый. чыгарга ни, менә агылып килде социаль Татарстанда эшли идем мин вакытта. Хат. Халыктан, мине җаклап. Шуннан Союзга шалтыраткан идем, Мәскәүгә, Владимир Карпов белән сөйләшергә мөмкинме дип, секретарша әйтте, больницада ди. Әле мин гозеремне дә әйтмәдем, нәрсә сөйләшәсе килгән. Ул сезнең мәкаләгезне аңар тапшырдылар, ди. Гафу үтенде сездән, ди, һәм татар халкыннан, ди. Больницада ята икән. Менә бит сүзнең вакытында әйтелүе, Әйе. Дәшми кала алмыйсың икән, дәшми калма. Һәрвакыт әйт, журналист булсаң бигрәк тә гел. Курыкма бер нәрсәдән дә гел. Һәр нәрсә үз урынына кайта. Бүген сине эрләсәләр, иртәгә данларлар, дип беләм мин үзем. Журналистика ул язучылыкның нигез ташын Тәшкил итә дип беләм мин үзем. Язучылыкка шушы журналистика өйрәтә. Тормышта кайныйсың бит журналист булганда. Әйтик, яшьлинче дә Мишуннан башлаган идем. Башта радиода, студент чакта радиога, үзебезнең шушы радиога җырдым мин яшьлек тапшыруларны. Фарсил абый белән Зиятдинов бергә эшли идек. Атна саен ниндидер әйберем бармаса, миңа күңелсез була торган иде. Язасы да килә. Аннан соң акчасы да кирәк бит аның. Стипендиягә генә ишәп булмый, өйдән бернәрсә юк. Һәрвакыт язып торырга кирәк. Яшьлинче өйрәтте кыска язарга. Ләкин шул кыскалыкта осталык диләр бит. Фикереңне әйтеп бетерергә өйрәтте яшьлинче. Һәм менә шул иҗатка да килеп керә ул үзенең әдәби әсәрләрендәген. Әхәт абый. Әнә ул шул ук Әҗәт хикәясен ал, беренче хикәя дип әйтик инде. Ул бит өч бит ярым гына. Аннары гына бер-ике бит Эчтәдем дә боздым мин аны.
Әхәт абый, менә язлар моңы повесте име? Әйе. Ул ничектер синең драма әсәре булып кереп киткән. Гомумән, Әхәт Гафарның шигъри күңеленнән чыккан прозасы әкренләп-әкренләп ул драматургия әсәренә әйләнеп киткән. Менә ансы ничек булды аның? Бер заманны мин опера-балет театры тарафыннан киләм. Алдарак бара иде. Ринат Харис, Ринат абый Харис, шагыйрь бит инде. Әйе. Куып җиттем дә инде үзенә үзе. Мин тиз йөрергә яратам бит. Сүз артына сүз китте дә, ул әйтте, Әхәт, ди, синең язганнарыңда прозада, ди, драматургия ята, ди. Драматик дип әйтте инде бу. Әйе, сәхнә сәр кебек инде.
Язып карамыйсыңмы дип әйтте инде бу. Шуннан мин язып карадым, Иртәгә улым булам дигән пьеса, драма инде ул. Күчмә театрга биргән идем, ул вакытта Күчмә театр дип атала иде. Хәзерге Тинчурин театры инде. Равил абый Тумашев Тукай премиясе лауреаты, зур кеше бит инде. Шул беренче әсәремне ук куйды ул минем. Аннары менә язлар моңа. Аңа ук китергәйнем, режиссер бит инде. Хәер хаклы минем иҗатка карата. Мин моны куя алмыйм ди, көчем җитми ди. Мин инде җугалып калдым, ничек инде? Бүтән әйберең бармы дип. Бераздан мин аңар Җиләк вакыты бер генә дигән пьеса кертеп бирдем инде. Ә бусын мин Мизәләгә җибәрдем. Куйсалар, куерлар, куймасалар, куймаслар, дип. Бер заманы чакырдылар, самолетка очырып киттем кукурузникка. Мизәлә килеп төшкәч, театрда читка дип атала иде инде ул. Әсәрне укып тапшыру, укыйлар анда. Укыдылар, Һәм куябыз, куябыз диделәр инде. Мулланур Мустафин дигән атаклы режиссер, бик э, көчле режиссер иде ул. Шул куям диде инде. Берәм-берәм артистлар да шулай иде. Әнвәр абый Гайсирә җитте. Син башта әле, ди, хәтенем, ди, драматургия законнарын өйрән әле башта, диде. Мин югалып калдым, әкрен генә җыеп алдым. Яхшы, бүген әле мин монда дип алдым да Казанга очып кайтып киттем беренче самолет белән үк. Икенче көнне үк Мулла Нур абый килеп төште артымнан. Бер бүлмәле фатирда яши идек. Алып китеп шуннан куелды ул. Ике сезон уйналды. Аңгар Фасил Әхмәтов музыка язды. Мин Сара Садыйкова дип ялгыш әйткәнмен, бер көнгә бер җиргә интервью биргән идем. Фасил абый Әхмәтов язды аңгар көй. Әле бу синең Казанда вакытта булган. Казанга вакытта, ие.
Ә инде Әлмәткә киткәч, Әлмәткә Әлмәткә киткәч мин пьесалар язмадым инде. Монда вакытта мин язып бетергән идем шикелле инде. Анда да язганмындыр.

Романда гына, фәкать романда гына. Шуннан мин романнарга күчеп, аннары пьесалар язудан туктадым инде. Ул романнарда пьесадан да, аны бүген дисәң кино итеп куярга була. Аннан пьесалар да эшли алам мин теләсәм, ләкин теләмим. О, бу аунаны куйса. Халык җыгылачак. Ишен тотып көлә. Синең инде, әлбәттә, иҗтимагый яктан иң актив вакытларының берсе ул Әлмәт периоды булды. Син анда Язучылар берлегенең Әлмәт оешмасының җитәкчесе булып тордың шактый гына еллар. Ул вакытта инде без ишетә торган идек, Әхәт Гаффар шуны оештырган икән, моны оештырган икән, шундый-шундый кызыклы хәлләр була икән дип, нинди дә булса бер хәбәр килеп тора торган иде. Аннары инде Казанга кайттың, Казанда актив журналист. Актив язучы булдың име? Һәм менә бүгенге көнгә инде син өлгереп җиткән зур бер язучы булып безнең каршыбызда утырасың. Шулай да менә сорап куймасам, тыңлаучыларыбыз кызыксындырган соравны әйтеп бетермәгән булып чыгамдыр. Шулай да бүген нәрсәләр белән шөгыльләнәсең, ниләр язасың? Аннары бит әле гаилә хәлләре дә бар име? Фәридә апабыз китеп барды, ул инде безнең һәрвакыт Нур Нәҗмәхтә булсын. Әйе, һәрвакыт безнең радиобызга килеп, безнең белән хезмәттәшлек итеп йөри торган зур галимә иде Фәридә апа Гафарова. Хәзер менә ул да китеп бардың, бер ялгызың калдың име? Каләм уйнату бар мал ул хаманда. Ялгызым дип мин ялгызым түгел, Аллага шөкер, ике кызыбыз бар безнең. Кечесе белән бергә торабыз, кияү, кызым Сөмбел. Сөембикә журналында эшли бит инде. Язучы, драматург шулай ук. Аннары инде асыл кызыбыз бар безнең София атлы онык. Биш яшь турында туган иде ул 29 мартта, кәбисә елында. Хәзер инде 1 мартта үткәрәләр. Аларны үткәреп җибәрдек. Һәм язу белән артык шөгыльләнмим дип әйтер идем мин. Язып барам мин. Ә менә бу күп томлыкларны чыгару ул бит җиңел түгел. Зур хезмәт. Аны туплау, барлау. Аннар соң былтыр шулай ук чыкты минем ни? Балалар өчен Әхәт Гафар, әкиятләр, хикәяләр, пьесалар, Ул эш дәвам итә, язучы туктый алмый инде ул. Ләкин минем бер сүзне Пенсиягә әйтә... чыкмыймы?
Әйе, ләкин минем бер сүзне әйтәсем килә, җиткерәсем килә үземнең каләмдәшләремә дә. Язучы ул бер чорның улы ул. Шулай. Үзе яшәгән бер чорның. Ул шул чорны чагылдыра. Шул чорның кешеләренең язмышларын тасвирлый ул. Ел язма итеп калдыра шул чорны, үзе яшәгән чорны. Әйтик, узган гасырда яшәгән без язучылар өлкәнрәк яшьтә, әле өлкән буыннар бар бит. Алар бит инде хәзер 21 гасырдагы яшьләр тормышын яза алмый, алар аны кабул кыла алмый. Аңласалар да кабул итеп җиткерә алмый алар аны. Бигрәк тә яза алмыйлар. Вакытында туктый да белергә кирәк. Үз заманыңны, шуның өчен үз чорыңның хәл-әхвәлләрен никадәр тулырак итеп биреп калдыра алсаң, син шулкадәр язучы дигән исемгә лаек булып саналасың инде. Вакытында туктый белергә кирәк, әйтик, кайбер чакны 70 яшьлек җырчылар безнең инде бар, сәхнәгә менеп җырлауларына мин инде, менә мин дә алар яшендә дип әйтик инде, алар яшенә җитмәгән әле, җитәрбез, Аллабирса, Аллабирса, Аллабирса. Ул бигүк эстетик түгел инде ул, дөресен әйткәндә. Сәхнәдә ул күрәсе килә яшьләрне. Кайбер чакны ишетәсең дә Яшьлекне күрәсе килә.
Яшьлекне, ие, шулар арасында итеп тоясың үзеңне. Кайбер чакны шундый зарлану, зарлану сүзләр дә ишетәсең. Менә яшьләр басты сәхнәне, шундый җырлар, такмаклар дип, фәлән түгән дип, бик күп яшьләр дип, араларына аерып та булмый дип. Ә мин алай димәс идем. Җырласыннар, күп булсыннар. Араларында күренеп тора аларның менә дигән Илһам Шакировлар булачак киләчәктә, җырчылар бар анда. Әлфия Абзалова кебекләр булачаклар бар анда. Аны без белеп торабыз бит. Һәм арада бар әлбәттә теге э, югалып та э, китәр бер заманны онытылыр да дигән ди, онытылмас. Әгәренки кеше тели икән, Сәхнәгә чыгып җырларга, нигә аңар ризасызлык белдерергә ди? Татар халкының шундый җырлаучылары күбрәк булсын иде әле. Туган телдә җырлый. Язучылары күбрәк булсын иде әле. Әнә Тукай премиясенә бирерлек шу әсәрләре күбрәк булсын иде аларның. Чиратка салырлык әсәрләр булсын иде, күбрәк булсын иде дип мин менә шуны телим мин. Чөнки безнең халыкыбыз шуңар лаек. Безнең халкыбыз борынгы халык. Ул рус дәүләтен Россия алып бармый аны. Икенче халык дибез икән, бу тикмәгә түгел бит. Бөтен җирдә татарлар. Бу татарларның да ватаны, Россия гына түгел. Шуның өчен Россия Федерациясе ул. Ирекле рәвештә кушылган дәүләтләр федерациясе дип аңларга кирәк. Менә шушы бөек татар халкының бөек язучылары, бөек җырчылары, бөек рәссамнары, бөек архитекторлары, бөек сәясәтчеләре, төзүчеләре, хәрбиләре беркайчан бетмәячәк. Ахырзаман килгәндә дә ген. Ахырзаман килсә, әгәренки,

Тапшыруны күренекле язучылар, әдәбият галимнәренең Әхәт Гаффар иҗатына кагылышлы фикерләре белән тәмамлыйк.
Сибгат Хәким Мин Әхәт Гаффарны Язучылар берлегенә ничек кабул итүебезне яхшы хәтерлим. Ул вакытта аңа 25 кенә яшь иде. Ләкин шул чакта ук ул үзен иҗатындагы җан шигъриятен эпик тасвирлау белән кушкан талантлы прозаик итеп танытып өлгерде. Аның әсәрләрендәге детальләр балкып тора, тирән мәгънәле, хәтердә кала. Анатолий Приставкин Прозаик Әхәт Гафар иҗатында халык авыз иҗаты тәэсире күренә. Аның шигъри, уйчан язу алымы рәвеше белән генә түгел, ә бәлки, читәлеге белән дә татар халык шигъриятенә барып тоташа. Язучы үз каһарманнарын яхшы белә, моннан тыш ул аларны ярата һәм кызгана. Аз гына, ләкин төгәл тасвирлама белән иң гади, күзгә ташланып тормаган кешеләрнең тормыш тарихын бирә белә. Автор укучыда аларга карата теләктәшлек хисе уята, аларның үзләренә дә, язмышларына да, эшләренә дә. Әхәт Гафарның йөрәге дә, Каләме дә кече күңелле. Рафаэль Төхвәтуллин. Әхәт Гафар уйланучан тормыш яшәешебез күренешләренә фәлсәфи күзлектән карап фикер йөртүчән язучы. Клайв Лидиард Татар язучысы Әхәт Гафарның әсәрләре истәлекләргә корылган. Стиле белән халык риваятьләренә, әкиятләренә тартым. Кешенең яхшылык белән яманлык хакындагы уйлануларын чагылдыра. Кеше белә тәбигатьнең Бердәмлек хисләрен гәүдәләндерә. Владимир Немцев Әхәт Гафарның таланты заманча прозасының тамырлары халык авыз иҗатына тоташкан булуы белән үзенчәлекле һәм җәлеп итә. Ихтимал, шуңа күрә Әхәт Гафарның повесть һәм хикәяләрендәге хәтер, заман, җир, табигать, намус, җан кебек төшенчәләр гадәти булып тоела. Язучы үз халкының тарихын, риваятьләрен, көнкүрешен, милли характерларның асылын бик яхшы белә. Боларның һәммәсе аңа аңлаешлы сюжетлар, Гадәти тормыш хәлләрен файдаланып, тирән гомумиләштерүләр ясарга ярдәм итә. Гудрун Фридрих. Аның әсәрләренә тормышта юл сайлау, кешеләр язмышы, аларның проблемалары турында тирәнтен уй-фикер йөртү, эчке кичерешләрнең нечкәлеге хас. Аңа Кешелеклелек һәм миллилекнең бергә тоташуы якын. Рифат Сверигин Әхәт Гафар күренешнең кисәк кенә күзгә чалынмый торган якларын, хасиятләрен, сурәтнең нечкә нәкышләрен күрергә теләүче, төпченеп, кайтып-кайтыбрак караучыларга исәп тота. Ул, ашыккан җиреңнән туктатып, әйләнә-тирәңә, тормышның күп төрле бизәкләренә күз салырга, уйланырга чакыра. Ольга Лущенко Татар прозаигы һәм драматургы Әхәт Гафарның каһарманнары нигездә аның замандашлары. Аларны тәкъдим итеп, укучыны аларның тормышына, мәшәкатьләренә, дөньяга карашларына алып кереп, язучы үзенең психологик сизгерлеккә, детальләргә төпчеп карауга ия икәнлеген күрсәтә. Миллилек һәм, гомумән, кешелеклелек аның әсәрләрендә бер-берсеннән аерылгысыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз тәмам. Сездән хат-хәбәр көтеп калабыз.